Эн Дьокуускай куорат биэҥэр үстэлэҕэ устан кэлэн Ленскэй остуолу туру туппутай Дьокуускай куорат Лена Рустаһыгар турар. Итини планата билигин тетраэттерге сурунан иһэҕитсэк, онтон барытын эппиэттээбитин кэнтэн сөп сыыһа диэмин этиэҕим, эппиэттитин сурунан иһининнэ. Дьокуускай куорат ханна көрүс таһыгар турарый? Эппиэтин суруйан киирдэ. Дьокуускай куорат ким баққа да? Мм. Жоқ

Дохтор олоҥхоһут хас сыллаах юнеско билиэнин булбута. От даата дьэди этди. Онтут сыллаах. Сахал сирин былааха сынньаам. Үс. Аха, Иринаҕа эппиэтин этэн иһэбит, эппиэти биир киһэтиэҕэ эһэр. Онон бары эппиэтин киниэхэ этэн иһэбит, маннык дьиҥит. Алтыс. Сокуоҥа хас сыллаах халыллыытай.

Саха Былыр аҕа сокуоҥҥа хасыллаакка ылыллыбытай кыргыттар? Бу Саха сирин булааҕы сокуон хасыллаакка ылыллыбытай? Ото олоҥхоһут хасыллаакка ЮНЕСКО туар биллибити? Уон төрт сыллаах уотахта Уон икки сыллаах абыһылаах былааҕа тоҕус уон ыллаах. А тоҕус уон икки диин да былааҕыт? Былаак. Тугу да көрбөппүн кыайа. Э, ол куба қойыңыз.

Атын олоҥхоһуттар үүнүөскэ билиниитин ылбыта Олоҥхо иккитинчи биэс сыллаах. Олоҥхо да. Аха. Оттон Михаил Николаевич иккистээн хас сыллаах киирбит талыллыбыта?

Саха сиригэр хас көтөр көрүҥэ баар Былаакка ылыллыбытай диэн баар. Былаак онус вопрос. Онус вопрос. Онус Саха сир. Здравствуйте, тугу-тугу питаниди? Маны бартына питани хойта. Аха, маны билин бартын Иринаға тәнihаға тэппеті маннык чеңі тонтан кини бия. Мен ыйыттақпына глашайдан ер. Онуска туох тоҕуон икки сыллаах онуска былаах Үүнүөскэ да. Хоп былаах ону хасыһын хасыһын кынныыр батын кынныыр Турус. Онус бопурус да. Оты Уон биири саны биэрбэт сыллаахха билиэргэтиллибитэ. Икки мүнүүтэ хаалла? Тоҕуон икки да. Эмиэ. Сахам сирэ өрөгөйүн ыргатын ким саабы тараатта, куруйбута. Онтон Саха сиригэр хас көтөр көрүҥэ барый?

Оту сокуоҥҥа хас сыллаахха ылыллыбытай диэн эрдэ булабыт да, да былаах. Өрөспүүбүлүкэтээҕи сыл устааҕы иһи уруйдубуттаа. Өрөспүүбүлүкэ статуһун куораттарын Республика хас бырыһыана тыаный? Э, улахан аҥарын Эттэ уон ыйын буолла да? Хэтте он ин буолу аҕыһын. Диргер хас балык көрүҥэ баары? Балык көрүҥэ онча ин элбэх буолу буоллаҕай. Хара балаан ба.

Дьокуускай куорат ханнык өрүс таһыгар турарый? Манна Ирина миэхэ хаһаас этэн иһэ. Лена. Дьокуускай куорат хас сыллаахха тэриллибитэй? Дьах төрүс отут икки. Ханнык нуучча хаһааҕа Лена өрүһүнэн устан кэлэн,

Да? Республика статустаах диэн Ага. тугуй ылат? Бу волостной. Ото Да. били э, промышлен эту оттут. Улуус куораттарын төһө билэҕиний? Ханныктары аатталлар? аатталлар? А Бүлүү, Мирнэй, Орто Халыма, Ленскэй, Алдан, Миринбури, э, Ньурба, Покровскай, Нюрба Покровскай. Верхоянскай. Верхоянскай. Э, Ол Орто Халыма. Орто Халыманы эппитим. Биир, iki, үс, төрт, бес, алты, жетте. Өссө бар болуқтақ. Ағыс болуқтақ. Өссө биир. Өлүөхүмэ Өлүөхүмэ. Дьокуускай оттон. Өлүөхүмэ. Эй, Якутская уонна. Саха сирин былааҕа хас эҥнээҕий? Түөрт. Маҕан, күөх. Саха сирин бастакы. Саха сирин бастакы президенэ Николаев хасыллаахха президенэн талыллыбытай? Иккиһин баттэ. Тыынча тоҕус сүүс тоҕуон алта иһин. Иккистээн талыллыбыт. Тоҕуон алта. Олоҥхобут хас сыллаахха ЮНЕСКО билиниитин ылбытай? Икки тыынча биэс. Саха сирин былааҕа сокуоҥҥа хас сыллаахха ылыллыбытай? Тоҕуон икки да кыргыттар. Мһүнчү тоҕус сүүс тоҕуон икки. Тоҕуон икки. Саха сирин гиэрбэтэ хас сыллаахха бигэргэтиллибитэй? Икки тыһыынча икки. Он икки. Он икки. Э, он икки да. Аха. Хас диэбитэй? Хас диэбитэй? Он икки. Наташа Петрова. Он икки сыллаахтар. Сахам сирэ өрөгөйүн ырыатын тылын ааптара кимий? Хаба Иванович Тарасов. Саха сиригэр хас өтөр көрүҥэ баарый? Үс жүз сүбэ. Үс жүз сүлбэ да. Сөп диигин да, Наташа? Атын үс жүз сүбэ диэки. приблизительно атына хас хас балык көрүҥэ баарый сүүс сүүсчэк сүүсчэкэ республикабыт хас бырыһыана тыаный кэттонча так вчера болғойобут уонна сытта көрөбүт

тоҕуһун алта сыллаах аха юнесконы көрүн эрэ мин манна көннөрүү оҥоробун баҕарабын юнеско кэнигэр сэ икки тыйынча биэс сыллаахха шедевр быһыытынан аан дойдуга билиммиттэрэ онтон биһиэхэ икки тыйынча алта сыллаахха били президент штурок уурааҕа тахкыбыта онон икки тыйынча биэс сылы мин сөптөн ааҕабын эһиэхэ Так, онтон хаһыс онус боппуруоска кэллибитти тоҕуһуон икки сыллаахха саамай сөп уон биирис боппуруоспутугар тоҕуһуон икки ахсынньы ый хүрбалта күнэ манна кыратык сыстыгыт уонна Саава Иванович Тарарпан хөп икки үс биэһэн көтөр көрүҥэ бар сүүрүнэн кырата сайааппыт сүүс балык көрүҥэ баар уонна аҕыс уон бырыһыана барыта эппиэттээбиккиттэн сэттэ уон бырыһыанын аҕыс уон бырыһыанын бартын сөпкө эппиэттээтигит онон биэс баалы туруорабын иһиттэ саамай улахан саамай улахан баалбыт биэс баал биэс баал буолар салгы бардыбыт Иккис түһүмэхтэрбит ребустары таайдыа. Наабар бу манна кыратык көннөрүөхпүн баҕарабын Анастасия Петровна, пожалуйста, иһит. Хас ети уон бес вопроска эппиэттээбит буолахтарына, уон бес устукан ылбыт буолахтарына, уон бес баал, аҕыс баал ылбыт буолахтарына, аҕыс баал киэнэн барыаххайын, тоҕо иэтэр биһиги хас түөлбэ киэнин бартын бырыһыаҥҥа таһааралардахпытына, бириэмэбит сүйтэр эбит. Бырыһыан таһаарбаппын, сөптөөх эппиэти улахан аҥарын толору биэрдилэр, онон сразу без балл суруллан иһэр. Аннык. Хас бырыһыан ылбыттарынан була, холобрым дьоннорум этте бырыһыан ыллаттарына, эттуун бырыһыан диэн буолбатах була. Биэм бырыһыан, биэс очконлатын биэм бырыһыанынан буолбатах. Именно дьоҕун оннук схема баар болонна. Бириэмэбитин тутума оонньуур бириэмэ. Биир биир тугунан аагаргар биирдии баалынан. Эрдэттэн бу харсыахтаах тип боллади Андрей.

Маладьыастар, алта уу суруллаһытар сайтыбыт. Биэс баал эбилиннэ. Так, салгыы барабыт. Бу кыылларын нууччалыы тылбаастарын булун диэн. Ол аата манна көрөбүт же. Аны көстүбэт. Көстүбэт.

Белка, сеп, молодецтар барытын таайдылар. Дятел. Дятел Дятел эппиттэрэ. Молодцы. Кэрэ барды бүтэрэ. Таабырыннар төрдүс түймэкпит. Көстүбэттэр. Көстүбэттэр. Көстүннэ дур. Аһаҕас сири иһиттиҥ сикситтээх аҕыс урутуулла ньалбаан хаппахта алтан аяктаах бар чоҕур үрүттээх үһү. Маны эппиэттэргитин иннэ бэҕэтэр сүбэлэһэн бараҥҥыт суруйан иһин онтон уопсай таһаарыаҕым. Эргиэр эргиэр элэйбэт барар барар бараммат. Дьайда.

Эрэ бэлэммит да, бириэмэбит баран иһэн. Удаҕата ууну билиэм холла. Абааһы сирин сатаан аахпат диэн. Алтан айахтаах баар. Абааһы кыыһа сатаан аахпат диэн тугу кырдык. Ый сулустар буолуо да? Аа, сулус булла. Барыта хаддер айылга туга көстүү төгүлүчү. Күнгі кыыһы солко былаатынан диэн ол туох диэха жүкәбил. Антон бастакы сири сири күн антон аяқтаах чоҕур үрүттээх үһү. Күн. Сири иһит. сири иһит сиксиктээх курдуулаах ньалбаан хаппахтаах алтан айахтаах аҕыс курдуулаах ньалбаан хаппахтаах алтан айахтаах баар чэ бардыбыт бириэмэбит кыра хаалысар бастакы таабырыммыт сири иһит аҕыс курдуулаах ньалбаан хаппахтаах алтан айахтаах баар чуоҕур үрүттээх үһү эппиэтэ тугуй Э, сир энье Кэспит эргиэр эргиэр элэйбэт барар барар барамат баар үһү. Бириэмэ. Бириэмэ. Так үһүспүт. Сир. Улаҕатар уһуна биллибэт умуоралар. Халлаан. Так, аба кыһа димэҕин сатаан аахпат. Сулустар да. Сулус. Ый. Сулус. Ый уонна сулус. Ый, ый уонна сулустар. Чара эппиэти көрөбүт, туох сөптөөх эппиэт аайы биирдии баала биллэр. Эппиэти көрөбүт. Бүтэһикпит бүкээбил. Ан дойду, иккиспит сир, үһүс эппиэппит халлаан сөп, сулустар сөп уонна сыыһа. Онон э курдук икки баалы эбиллибиттэр. Оо. Салгылар бүтэһик күймэхэ кирдибит. Шифры туһанан тыллары булабыт сэ. Икки эрэһэптээх. Маннык көрдүгүт да? Бес тылы Шифры туһанан тыллары бутаар. Ой, алқас қанна баран қалды? Все. Ага. Bitti. Bittele. Суох, ити Ох, шифрдаах шифрдаах туохпутун көрүөхтээх этибит. Ханна баран хаалла? Ити ыыта истин яхары. Тохто тохто тохто ахара баран хаалта. Оны хайдах назаатыыбын Назад. Үп мүнүүтэ хааллай. Эс киэне батта, онтон тохтоҕун. Кириэҕэ. Мин билин демонстрация оҥоруоҕум, онуха дылы мэһэйдэһиэҕим ийэхэ пока оҥорбот эйт. Эс, эс киэне баттыыбын да. Аха. Онтон сылайдаҕар киирэ охсоҕун уонна F

Онтон сэттэ. Ыс буква. Сэттэ. Он төрт. Он төрт. Онтон тоғыз он екі буква тоғыз б. Кыйы. Он аҕыс.

Республика диэн уһун баайбатты, ону банна хуокти. Туоҕу Мустугун. Кыйыы диэн батты. Кыйыы күнэ ал алгыс

быыр быырпахчыта быырпах дьэ көрөбүт эппиэппитин эппиэппитин көрөбүт өрөспүүбүлүкэ кыайыы күнэ ыһыах алгыс быырпах маладьыастар өссө биэс балла эбиннигит аха ытыс дохсун тыаха буолун эһиэхэ уонна бу оонньуу түмүгүнэн эһиги түөлбэ

Оннук-оннук бастакы ойун буолан долгутуулаах ыйын уон икки уон биэс уон иккигэ биэс таабырыҥҥа уон икки ыллыгыт уонна буллаҕына бу таабырыҥытыгар кыратык биэс таабырынтан иккитин таалбыкытыгар икки очко билиннэ уоннааҕытыгар барытыгар бу сөпкө эппиэттээбиккит барыта биэстии баал буолла оччо уопсайа биэһэн буолуохтаата да эй уох түрдэн түрдэн сөп бааллар Э? Ох, барыта эһэтке эбитэ буоллар дии. Артиста барытын эппиккит эбитэ буоллар, аха, барыта эбитэ буоллар. Маладьыастар, бастакы саҕалаабыт. Бас баабылла да кырдыктар. Төрдөн төрт. Төрдөн төрт. Төрдөн төрт. Аха, үчүгэй результат. Чэ, киэһэ чааска көрсүөхпүт, иту кэтербитигэр. Махтал оонньообуккутугар.